Offensichtlech geet et à prime abord ëm d'Sprooch, déi fir vill Leit awer vill méi ass wéi just ee Kommunikatiounsmëttel. Also et geet net just drëm verstanen ze ginn, mee Sprooch gëtt effektiv oft als Identitéitsmarqueur ugesinn, dat heescht als Zeechen datt ech ech sinn an datt mir mir sinn oder mär mär sinn. An do gesäit ee schonn, mir, mär, datt dat wierklech och d'Sprooch ganz subtil Ënnerscheeder ka maachen, ween zu eis gehéiert a ween zu ons gehéiert a ween net. Dat heescht, esou eng eng Mir-Grupp, eng Mär-Grupp, eng Endo-Grupp an eng Exo-Grupp, also déi déi Ënnerscheeder, ginn och iwwer d'Sprooch geschafft. Elo kann ee sech vläicht froen, firwat grad d'Sprooch an net vläicht de Lëtzebuerger Kascht oder d'Literatur, d'Geschicht, d'Architektur, d'Lëtzebuerger Musek oder soss eppes. Op d'mannst ginn et zu deene kulturelle Facteure manner Petitiounen, dat ass kloer. Also kinnt et sinn, datt déi meescht Leit zum Beispill d'Lëtzebuerger Geschicht, Literatur, etc. Manner gutt kennen oder op d'mannst an der Schoul ni geléiert hunn a sech dofir sou krampfhaft un der Sprooch festhalen? Oder ass et vläicht well d'Sprooch op den éischte Bléck, an ech mengen et ass wierklech just op den éischte Bléck an net méi, vläicht méi eegestänneg a manner international geprägt schéint wéi elo d'Architektur oder Geschicht? An et ass natierlech och Quatsch wann een eng Sprooch kuckt, mee Dat ass vläicht esou schéint, wéi wann do manner Aflëss wären. Mee et gëtt nach eng aner Erklärung, an déi schéint a mengen Aen nach méi plausibel, an zwar wann een d'Sprooch als Ressource gesäit, an zwar méi präzis, an ech hoffen, dat ass net och dat, wat de Fernand wollt soen, als kulturellt Kapital. An dee Begrëff kennt Der sécher, geet zeréck op de Soziolog Pierre Bourdieu, deen d'Ressourcen iwwert déi mer verfügen, a verschidde Kategorien opgedeelt huet. Also et gëtt natierlech dat ökonomescht Kapital, dat heescht déi Suen, déi mer hunn, déi mer ierwen, déi mer verdéngen. Et gëtt och dat soziaalt Kapital, dat sinn eis Frënn, eis Bezéiungen, Vitamin B souzesoen. Et gëtt och dat symbolescht Kapital, dat ass de Prestige zum Beispill. Wann een an der Resistenz war, dann huet ee symbolescht Kapital An da gëtt et eben dat kulturellt Kapital, dat sinn net finanziell Ressourcë wéi Bildung, Wëssen an eben och Sproochen. A wat ee méi Sprooche schwätzt, wat dee kulturellt Kapital méi grouss ass. Mee et ass ebe wichteg, datt net all Sprooch dee selwechte Stellewäert do huet. An et geet, mengen ech, elo deene Leit, déi gutt Lëtzebuergesch schwätzen, natierlech dorëms och, datt déi Sprooch ee besonnesch héije Stellewäert kritt a behält, ob dat elo gesellschaftlech ass oder am Aarbechtsmaart, einfach well dat eben hiert eege kulturellt Kapital an dat vun hire Kanner ass, wat se wëlle valoriséieren. An du hues vu politescher Participatioun geschwat. Bon, et kinnt ee soen, datt et vläicht och dorëmser geet, an zwar dorëms, d'politesch Participatioun vläicht ze limitéieren, wann een, wann ee Sproochentester verlaangt fir d'Staatsbiergerschaft, da schléit een natierlech eng, eng gewësse Grupp vu Leit aus, déi sech vläicht aus ënnerschiddleche Grënn net esou gutt op Lëtzebuergesch ausdrécke kënnen, mee déi awer och politesch engagéiert sinn an interesséiert sinn. Dat heescht, do fungéiert d'Sprooch am Fong als, als Gatekeeper. oder wann der op lëtzebuergeschen Ausdrock als Portier, déi politesch Participatioun z'erhéijen, doduerch datt ee verschidde Gesetzer op Lëtzebuergesch iwwersetzt, dat ass, dat hues de an der Petitioun do ugeschwat, dat ass a mengen Aen zimlech illusoresch, vue datt déi meescht Leit, déi kee Franséisch verstinn, also keng franséisch Gesetzer verstinn, och net onbedéngt se op Lëtzebuergesch esou gutt liese wäerten. An do wär et vläicht wierklech, wann et ëm Participatioun geet, da wär et a mengen Aen méi logesch, se net op Lëtzebuergesch ze iwwersetzen, mee op eng vereinfacht Sprooch, op Däitsch, mee op eng einfach Sprooch. An do gëtt et dat Konzept vun der liichter Sprooch. Do hat de Forum am Oktober 2016 en Dossier driwwer, Wat ass liicht Sprooch? Wéi kann ee juristesch Texter ganz a kuerze Sätz ausdrécken, mat all Wuert, wat e bësse méi komplizéiert ass, wierklech erklären? An, bon, dat heescht, wann et wierklech ëm d'Participatioun géif goen, dann da géif et do aner Methode ginn, mengen ech, wéi iwwer d'Lëtzebuergescht ze goen.